Ýene-de iki merde ýalbarmak bolar, Diýdiler, Ene hem atadyr olar. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy, Eneňe ýalbarsaň kemeler ahy. Kim etse şolary tagzym diýdiler, Işi rowaç, ýaşy uzyn diýdiler. Kerim Gurbannepesov. Ataň we enem barada bir-iki söz. Maşgalamyň geçmişi halkyň geçen asyrynyň başlaryndaky Ýowuz taryhy bilen ýakyndan baglanyşykly. Atam Hojamgulyýew Gowşut Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mehinli obasynda bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda doguldy. Hojamguly aganyň Gowşutdan başga iki gyzy bolupdyr. Bir müň dokuz ýüz dokuzynjy ýylda doglan Näzikjemal we Gowşutdan soň bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda doglan Taňňyjemal. Atam bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda öz obadaşy Orazsoltana öýlenip, Aşgabadyň ýanyndaky Bujonnyý adyndaky kolhoza göçüp gelýär. Atam bilimli-sowatly adam bolmak bilen, şol mahalky Sowet Türkmenistany gazetiniň redaksiýasynda korrektor bolup zähmet çekýär. Bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda ilkinji perzendi Ogulsadap dogulýar, bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda bolsa ikinji perzedi dünýä inýär we oňa kakasynyň Hojamguly adyny dakýar. Kakaw diýip ýüzlenipdirler. Bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylda turan Beýik Watançylyk urşy adamlaryň durmuşyny düýpgöter üýtgedýär. Atama uruş başlandan goşuna almandyrlar, çünki ideologiýa frontunyň işgärlerini gorapdyrlar. Emma bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda Gyzyl goşun agyr ýitgeler çekmäge başlanda fronda ähli ýaş ýigitleri alypdyrlar. Atam garyndaşlarynyň gürrüň berişlerine görä, Bir aýlap tüpeň ullanmaklygy öwrenmeklige gatnapdyr we fronda ugradylanda howa gyzgyn bolan ekeni. Arhiwleriň açylmagyndan soň onuň fronda bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň maý aýynda seržant derejesi bilen atyjylar batalýonynyň düzümine çagyrylandygyny anyklamak başarypdyr. Halkyň hatyrasy, ýagny Pamyt naroda web sahypada onuň ady wepat bolanlaryň we habarsyz ýitenleriň hatarynda bardyr. Onuň bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň kyrk üçünji ýylyň iýuny seneli iň soňky haty gelipdir. Russiýa Federasiýasynyň Goranmak ministrliginiň merkezinde arhiwinde söweş meýdanynyň poçtasynyň salgysyna laýyklykda onuň Wepat bolan ýeri Russiýanyň Kursk oblastynyň Belgorod şäheridir. Meşhur Kursk dogasyndaky söweş. Bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda ol bary-ýogy otuz ýaşyndaky ýigit bolupdyr we yzynda iki çagaly we ýigrimi iki ýaşyndaky göwreli gelni galypdyr. Meniň kakam bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň sentýabr aýynda dogulypdyr we öz kakasyny görmek oňa miýesser etmändir. Kakam üçin atasynyň ýerini tutan mähriban erkek dogany kaka bolupdyr. Enem barada aýtsam, meniň ýatlamamda ol meniň üçin iň mähriban adam bolup ýaşaýar. Maşgalamyzda çagalaryň iň ulusy bolandygym üçin borçlarym köp bolup, jigilerimden özümi jogapkär duýýardym. Ýöne enemiň ýanyna baramda, özümi öňküsi ýaly çaga duýýardym. Enemiň ady Orazsoltan bolup, ýakynlar oňa Gyzan diýip we rus goňşularymyz bolsa oňa Sonya diýip ýüzlenip ýüzlenýärdiler. Onuň kakasynyň ady Küşüm Özbek we ejesiniň ady Ogulbossan bolupdyr. Men enemiň körpe jigisi Garýagdyny çagakam görüpdim we enemiň dogany Meret barada kakam gürrüň bererdi. Merediň ykbaly keç bolupdyr. Ol hem şol mahaly Sowet Türkmenistanyň gazetiniň redaksiýasynda işleýän eken. Ony atam gowşut işe salypdy. Ýene-de bir geň galdyryjy zat, Meret bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylda gowşudyň jigisi Taňňy Jemal öýlenýär-de sentýabr aýynda gulluga çagyrylýar. Ýokardaky suratda yzda duran atam Gowşut, eli gädekli gelin meniň enem, sag tarapda oturan gelin bolsa Gowşudyň jigisi Taňňy Jemal. Käde täze gelindigi barada onuň döşündäki şaý-sepler hem habar berýär. Atam hakynda internet çeşmelerine gözden geçirenimde Merediň adyna hem duş gelipdim. Ol Ikinji jahan urşunda wepat bolupdy. Meret bir müň dokuz ýüz otuz njy ýylda Watan gullugyna çagyrylypdy we kyrk birinji ýylda bolsa gullugyndy dynyp, maşgala ojagyna gaýdyp gelmeli eken. Emma aýylganç urş hemme zady düýbünden üýtgedipdir. Ol Watan goragy üçin fronda ugradylypdyr. Diňe onuň nirede wepat bolandygyny, näbellidigini bildiren habarsyz ýitdi diýen hat maşgalasyna gelip gowşupdy. Merediň ýazan iň soňky haty bolsa bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylyň iýul aýynda Baku şäherinden gelipdir. Enem bolsa kyrk üçünji ýylda gelen ajy habardan soň üç çagaly dul gelin bolup galypdyr. Ol ençeme ýyllaryň dowamynda ýüpek öwrüji fabrikde zähmet çekipdir. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda oňa döwlet tarapyndan üç otagly jaý berilýär. Ol hem çagalary we öz ýanynda ýaşaýan garry ejesi bilen Bu Jon obasyndan Aşgabadyň otuzynjy kiçi etrapçasyna göçüp gelýär. Kakam ýetmişinji ýyllarda fotosuratçylyk bilen meşgullanýan mahalynda ejesiniň suratyny düşüren ekeni. Şol fotosuratda sereden mahalyňda owadan syratly aýalyň ýüzünde gamgyn gözleri görmek bolýar. Enemiň we atamyň çagalary bolsa gyzy Ogulda, ogul Sadap, ogly Hojamguly we meniň kakam Amanberdidir. Kakamyň agasy Gojamoly ýokary bilimli adam bolupdyr. Ol hem aýdym-saz bilen meşgullanyp, gyjak çalypdy. Ol Aşgabat oba hojalyk tehnikumyň müdiriň okuw işleri boýunça orunbasary wezipesinde işläpdir. Häzir bolsa onuň dört çagasy ylymly-bilimli we abraýly adam bolup, ýurdumyzyň dürli edaralarynda ýolbaşçylyk edip, ýurdumyz we halkymyz üçin janlaryny aýaman zähmet çekýärler. Meniň kakam bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda ejem Tagan Nurta gyzy Gurbanjemala öýlenýär we olaryň dört perzendi, men, Maral, Gözel, Jeren, Batyr, dünýä inýär.